די וואך איז פרשת החודש, מען גייט ליינען פרשת בוא, און וויבאלד ס'איז פרשת החודש, און אויך מען גייט ליינען די סדרה, און ס'קומט ראש חודש ניסן, לאמיר אביסל בעסער פארשטיין די גאנצע פרשה, עס וועט ארויסקומען א מורא'דיגע שפעציעלע און א מורא'דיגע וויכטיגע זאך וואס א מענטש דארף מיטנעמען פאר'ן לעבן. פסוק הייבט אן, פסוק זאגט ויאמר ה' אל משה ואל אהרן בארץ מצרים לאמור. החודש תזב לכם ראש חדשים, ראשון הי' לכם לחדשי השנה. איז מען דארף אביסל אריינטראכטן אין די ווערטער וואס זאגט מען דא, און וואס איז די פרשה וואס די אייבערשטער האט דא איבערגעגעבן צו משה און אהרן. און אביסל בעסער צו פארשטיין, לאמיר זיך מאכן אביסל א בילד, לאמיר פארשטיין אביסל די מצב, די סעטינג וואס איז געווען דארטן בשעת מעשה. משה מיט אהרן ביז אהער זענען געווען די שלוחים פונעם אייבערשטן צו דיעלן מיט פרעה, ביז יעצט נאר געווען עשר מכות, פאר אהין פאר אהער, שיקט יא שיקט נישט, דאס איז געווען א גאנצע צייט צווישן כלל ישראל מיט משה רבינו, כלל ישראל מיט אהרן, איז נישט געווען דא די שליחות ביז אהער וואס זיי האבן געדארפט אויספירן עפעס פאר כלל ישראל, פארשטייט זיך די אלע מכות אלעס איז געווען פאר כלל ישראל, אבער א דזשאב אז ער דארף עפעס אויפטון ביי כלל ישראל, דאס האט ער נישט געדארפט טון. דערווייל זיין תכלית איז געווען איין זאך, צו גיין נעמען די כבדתי אז לייף פרעה, צו נעמען דעם פרעה, צו נעמען די עם מצרי, און זיי טוישן און פארשטיין זיי זאלן דערהערן אז ס'איז דא א באשעפער אויפן וועלט, ס'איז דא א מנהיג לבירה, אז זיי זענען נישט די וואס פירן, זיי זענען נישט די וואס האבן אריינגענומען כלל ישראל אין גלות און זיי פירן דעם פלאץ דא, נאר ס'איז דא איינער וואס פירט די בירה, ס'איז דא איינער וואס פירט די וועלט, איינער וואס איז אין טשארדזש אויף יעדע רוק און יעדע שריט און טריט. און דאס האט ער געמאכט מיט מכות דם, צפדיה, כינים, עורב, צו ווייזן, איך בין דא אין טשארדזש, נישט דו מצרי, ס'איז מיין פלאץ. דאס איז געווען עד כאן. יעצט קומט דער אייבערשטער צו משה מיט אהרן און זאגט, איך האב א נייע שליחות פאר ענק. מען גייט אויפבויען א עם ישראל. מען גייט אויפבויען א נייע פאלק. און איך וויל ענק נעמען, ענק זאלן זיין די שלוחים צווישן מיך מיט כלל ישראל, און אזוי אויפהייבן כלל ישראל און זיי ברענגען צו א נייע מדריגה, צו א נייע פלאץ וואו זיי זענען נאכנישט געווען ביז יעצט. און וויאזוי גיי איך דאס מאכן? מיט די פרשה וואס איך גיי דיר יעצט געבן, החודש הזה לכם ראש חדשים. וואס פשט? אבער שוין צו כמה מינוט, וואס מיינט דער החודש הזה לכם ראש חדשים? און אויף דעם זאגט ער אזוי, אזוי ווי דו געדענקסט, ביי די מים מבול האב איך דיר געגעבן אן אס, איך האב דיר געגעבן די קעשעס, איך האב דיר געגעבן די רעינבאו, וואס דורך דעם ווייסטו, דאס איז א סימן, אז וואס זאל איך גיין וועלן ברענגען נאכאמאל א מבול אויפן וועלט, זאלסטו וויסן, די מבול גיי איך נישט ברענגען, אבער יו וואטש איט, ווייל באמת, איך שיק דיר דא די סימן. יעצט זאגט די אייבערשטער זאלסטו וויסן, די זעלבע אס וואס האב איך דיר דעמאלטס געגעבן, און מען דארף דאך קלאר אריינטראכטן אין דעם יא, די גאנצע קעשעס, איז נישט קיין נייע פענאמענען, יא? ס'הייסט נישט נאכן מבול איז די אייבישטער געקומען און געזאגט ווייסט וואס איך גיי מאכן א קעשעס, א קעשעס איז געווען אייביג פאר דעם אויך, נאר די אייבישטער האט געזאגט איך גיי נוצן דעם קעשעס אלס אס פאר דיר זאלסט געדענקן ווען דו זעסט עס, אה כאפסטו אקעי ווייסטו וואס, מען שיקט מיר דא א מעסעדזש, זאגט די אייבישטער זאלסטו וויסן איך שיק דיך יעצט אויך א מעסעדזש איך גיי מאכן א נייע אס פרענק, די נייע אס איז דעם חודש. די רינועל, דאס וואס די מנ גייט זיך איבערמאכן יעדע חודש, זאלסטו וויסן דאס איז א נייע אות פאר דיך, א נייע צייכן פאר דיך, דאס כאפ אן און מיט דעם וויל איך דיר שיקן א מעסעדזש, און איך וועל דיר שוין באלד מעלד זיין וואס מיין מעסעדזש איז צו דיך, אבער ערשטנס וויל איך דיר מחדש זיין, ס'איז א מעסעדזש פאר דיך, דאס איז נומער איינס. און אויף דעם זאגט דער אייבערשטער זאלסטו וויסן, ס'קומט קידוש החודש, וויל איך דו זאלסט וויסן וואס דו דארפסט טון מיט דעם. און פאר דעם זאג איך דיר זאלסטו וויסן אז מען נעמט דעם פסוק און מען טייטשט עס החודש הזה לכם ראש חדשים. אז איך טייטש עס איבער פשוט וואלט עס געמיינט החודש הזה דער חודש איז ראש חדשים איז דער ערשטער פון די חדשים. אבער דער פסוק חזר'ט זיך איבער און זאגט נאכאמאל ראשון הי' לכם לחדש השנה. וואס הייסט? צוויי מאל איבערגעזאגט די זעלבע זאך? די תורה זאגט נישט סתם די זעלבע זאך נאכאמאל און נאכאמאל. אלא מאי די תורה וויל דא עפעס מער מרמז זיין און די תורה וויל עפעס מער זאגן אין דעם אז דער רינועל, דער ראשון להילחם, סארי, אז החודש הזה לכם, דער רינועל פון דעם חודש, דער רינועל וואס געשעהט דא, דאס איז עפעס א וויכטיגע זאך פאר דיך, און דאס דארפסטו יעצט דא געדענקן. יעצט נארמאל, יעדע פרשה וואס הייבט זיך אן די תורה, די אייבערשטער גייט איבערגעבן עפעס א זאך פאר כלל ישראל, ווי למשל קרבן פסח אפאר פסוקים ווייטער שטייט די פסוק דבר אל כל עדת בני ישראל, אזוי הייבט זיך אן נארמאל א פרשה, איך געב דיך איבער, גיב אביסל איבער פאר כלל ישראל זיי זאלן טון כך וכך. מען קוקט דא אריין שטייט נישט אזוי, די פסוק זאגט אונז די אייבערשטער רעדט צו וועם, ויאמר ה' אל אהרן אל משה ואל אהרן בארץ מצרים לאמור, וועט נישט דערוואנט קיין ווארט גיב עס איבער פאר כלל ישראל, גיב עס אזיי, ניין, ועל משה ועל אהרן ליימער פארוואס תרצ ז ווי די גמרא זאגט שוין אז דער אייבערשטער האט איבערגעגעבן קידוש החודש פאר בית דין פאר די וואס איז אויפן מדריגה פון משה מיט אהרן ס'הייסט די גרויסע די גרעסטע פון כלל ישראל ענק געב איך איבער די גאנצע זאך פון קידוש החודש אז מקדש זיין דעם חודש איז נישט סתם עפעס א שפיל וואס מ'גייט דא קוקן אויפן קעלענדער מ'גייט אויסרעכענען מ'גייט מאכן א חשבון אה ס'איז אנגעקומען כך וכך טעג ראש חודש פיין א קאלקעלעישן. ניין, מען גייט נישט מאכן אזוי דעם חודש. וויאזוי גייט מען מאכן דעם חודש? מען גייט ארויסקוקן אויפן גאס, מען גייט אה, מען זעט די לבנה, אה, יעצט קען מען מקדש זיין דעם חודש. און די גוי קוקט עס אן, אזא פרימיטיווע פאלק, אזא מענטשן וואס האבן נישט קיין אהנונג אפילו קיין חודש קענסט נישט אויסרעכענען? מיר זענען סאפיסטיקעיטעד, מיר ווייסן ווען ראש חודש איז, אונז ווייסן פונקטליכע חשבונות, אונז קען מען עס אויסרעכענען. ענק, וואס גייען ענק טון? מ'גייט ארויס, מ'קוקט, אה, יא, ס'איז ראש חודש, און מ'גייט צו בית דין און מ'פארציילט, און א גאנצע, דער גוי קוקט צו ווי א משוגענער, אבער פארקערט, די תורה זאגט ניין, אזוי דארף עס זיין, און נישט נאר אזוי דארף עס זיין, ס'מוז זיין מיט א מורא'דיגע סיסטעם דארף עס זיין, און אוודאי ס'איז דא א חשבון, ווי ווייס איך אוודאי ס'איז דא א חשבון? ווייל הראיה אז ס'איז קלאודי פאר צוויי וואך, בלייבט נישט די פריערדיגע חודש פאר נאך צוויי וואך און יעצט ווייל מ'האט נישט געזען קיין לבנה, יא? אז די אייטעמס זענען נישט געקומען, נעקסטע טאג איז ראש חודש, דאס הייסט אוודאי ס'איז דא א חשבון און מ'האט גענוצט חשבונות, סאו צו זאגן אז די גאנצע זאך איז פשוט געווען ווייל כלל ישראל זענען פאנאטיש, זיי האבן נישט געוואוסט, זיי האבן נישט געקענט, אוודאי דאס איז בכלל נישט דער פאל דא געווען. נאר וואס דער אייבערשטער זאגט זאלסטו וויסן, איז זאלסטו וויסן. עפעס אינטערעסאנט. א מינוט א מינוט א מינוט, מען באלד צו, איך וויל שפעטער ענדיגן. זאגט די גמרא, זאגט ער אזוי. די גאנצע זאך איז, די גאנצע וועג וואס דו קענסט מקשר זיין דעם חודש, איז נאר דורך דעם וואס דו גייסט האבן איידעם. און דאס זאלסטו וויסן, איך גיי דיר אריינלייגן אסאך דינים מיט דעם. ערשטנס זאלסטו וויסן, דער חודש איז א דין פון משפט, קענסט עס נישט מאכן ביינאכט. דו דארפסט האבן איידעם. די גאנצע זאך מוז זיין אויסגעשטעלט אז דו קומסט צו בית דין, און בית דין גייט זאגן בקידוש מיר זענען מקדש דעם חודש. דאס הייסט דו קענסט נישט סתם זאגן בעסד איז מחליט פיין יא מיר זעהן ניין ניין ניין סגייט מיט א סיסטעם איידעם בייטאג מען קומט פארציילען און בעסד גייט שפעטער קומען מקדש זיין דעם חודש און נישט נאר דאס לאמיר זאגן דו האסט גאנץ כלל ישראל אלע שטייען אינדערויסן און מען קוקט ארויס מען זעהט די לבנה זעהסט אלעס קלאר לכאורה סאיז זייער פיין און קלאר מען זעהט אז סאיז ראש חודש. און למעשה מען האט אויסגעפרעגט די איידעם, מען גייט פרעגן, מען גייט טון, מען גייט מאכן, און למעשה זעט מען אז ס'נישט געווען גענוג צייט צו זאגן מקדש מקדש, נאכאלץ די הלכה איז מען קען נישט מקדש זיין דעם חודש, דאס הייסט צו זאגן ווען בעז ד אלע שטייען מען זען קלאר על פי חשבון על פי ראיות איז יעצט ראש חודש, נאר וואס למעשה נישט געווען גענוג צייט צו גיין זאגן די ווערטער מקדש מקדש, נאטינג העפענס פון די גאנצע ראש חודש, ס'איז נישט ראש חודש, ס'וועט מארגן זיין ראש חודש, היינט וועט נישט זיין ראש חודש, פארוואס? ווייל דו ביסט געקומען צו שפעט, ס'איז שוין געווארן נאכט, מ'האט נישט געהאט גענוג צייט צו מקדש זיין דעם חודש, און פאר דעם זאלסטו וויסן, די גאנצע חודש הייבט זיך נישט אן, און דאס איז עס. פארוואס? פארוואס איז דאס טאקע אזוי? פארוואס? לכאו' וואלט מען קענען נעמען קענעדע, מען רעכנט אויס און שלום על ישראל. תרס איז ראש חודש איז דאס א מורא'דיגע יסוד וואס א מענטש דארף זיך ארייננעמען און עס צו טוישן די געדאנק פון א ראש חודש און עס טוישן אסאך זאכן. די ווארט פון א חודש איז נישט, די אייבערשטער זאגט, איך געב דיך א ראש חודש, עס קומט, עס גייט, ראש חודש ניסן, אייר, סיוון, תמוז, נישט דאס די ווארט פון א ראש חודש. די ווארט פון א ראש חודש איז א נייע זאך, ס'איז א מועד, ס'איז א יום טוב, ס'איז א זאך וואס די אייבערשטער זאגט, לאמיר זיך טרעפן צוזאמען. ס'איז צייט לעטס געט טאגעדער אגען, ווי די גמרא זעהט עס, מ'זעהט עס אין די גמרא, ווי תוס' זאגט דארטן, אין ראש השנה זאגט תוס' דף דף כ א עמוד ב זאגט תוס' דארטן אז חודש, ראש חודש ווערט אנגערופן א מועד, א מועד מיינט א מיטינג, איך טרעף זיך נאכאמאל, ווי די פסוק אליינס בעצם דערמאנט עס, אי למועד אשר מקרא קודש אשר תקרא עושה ממועדה, זאגט רש י דארטן אויך אויפן פלאץ, דאס גייט אויף קידוש החודש, דאס הייסט צו זאגן די חודש איז א מיטינג צווישן כלל ישראל מיטן אייבערשטן. און דער אייבערשטער זאגט קום אהער כלל ישראל זאלסטו וויסן ס'קומט א נייע חודש ס'איז א טייטס פאר אונז זיך צו טרעפן נאכאמאל צוזאמען ביסט אדורכגעגאנגען א גאנצע חודש איך ווייס נישט פונקטליך וואס דו האסט געטון דעם חודש ס'מאכט נישט אויס יעצט איז צייט מען זאל זיך קומען טרעפן און דו זאג מיר ווען ס'איז גוט פאר דיך לעטס ווארק איט אוט ווען איך גיב דיך א מיטינג ווי למשל שבת סע יעדע זיבן טעג ס'געשעהט שבת איז אבער אזוי די מיטינג איז נישט אזא נאנטקייט ווי ווען איך זאג דיך איך וויל זיך טרעפן מיט דיר, ווען האסטו צייט? ווען איז גוט פאר דיך? יא, היינט איז גוט פאר דיך? אה, ס'איז נישט גוט, ווייסט וואס? מ'עט עס אפשטופן אויף מארגן. ווי מ'זעט, און ס'האט מען שוין געלערנט גמרא עטליכע מאל, ווען איך האב א יום כיפור וואס פאלט מיט א שבת, ס'הייסט פרייטאג איז יום כיפור, שפעטער איז שבת, וואס מ'טוט איז בעז ה נעמען און זיי לייגן צו נאך א טאג, ווייל מ'זאל נישט פאלן פרייטאג מיט שבת זאלן נישט זיין ביידע טעג הייליג, יא, וועגן די פייערס, מ'האט שוין געלערנט די גאנצע זאך וועגן דעם. דאס הייסט בעז ה האבן א כח צו זאגן, ס'איז נאט קאנוויניענט, ס'איז נישט באקוועם היינט זיך צו טרעפן, לאמיר עס אפשטופן. דאס איז א מורא'דיגע כח וואס דער אייבערשטער זאגט פארן חשבון פאר פאר כלל ישראל, גייטס מיר נישט מקדש זיין קיין חשבונות, קומט נישט צו מיך, אויסגערעכנט לפי די זייגער דארף היינט זיין ראש חודש, ס'איז א מיטינג, איך וויל מען זאל זיך טרעפן, ווען מען זיך וועל זיך וועלן טרעפן מיט דיך, מוז דאס זיין א מיוטשול מיטינג, און מוז עס זיין ס'איז געשמאק פאר דיך, ס'איז געשמאק פאר מיך, פיין דעמאלטס וועל מען זיך קומען צאם טרעפן. און דאס איז די גאנצע געדאנק פון א ראש חודש, דער אייבערשטער זאגט קום. ס'איז צייט לאמיר זיך גיין טרעפן צוזאמען, לאמיר פארברענגען צוזאמען, און דאס איז די טייטש וואס דו האסט אויף ראש חודש. און פאר דעם, וויבאלד די גאנצע זאך דארף זיין וואלונטער און ס'דארף זיין פון אונזערע זייט, דארף איך האבן א בעל דין זאל קומען זאגן, פיין, יעצט איז די גוטע צייט, איך ברענג די איידעם צוזאמען, איך ברענג כלל ישראל, איך אינוואלוו יעדער איינעם אין די זאך, און יעדער איינער זאגט, יא! אונז זעמיר גרייט, ראש חודש ניסן גייען מיר מאכן דעמאלס און דעמאלס, ווייל אונז זעמיר גרייט עס צו מאכן די מיטינג. יעצט וואס איז די תכלית פון די מיטינג? פארוואס וויל מען זיך טאקע טרעפן? אויף דעם זאגט דער אייבערשטער, קוק אהער אויפן לבנה, די לבנה זי איז גרויס, זי ווערט קלענער און קלענער, און יעצט ממש אנהייב חודש איז גארנישט, כמעט גארנישט דארטן, און זי באקומט א קליינע קליינע שיין פון די זון, זאלסטו וויסן, ווען דו זעסט דעם קליינעם שיין זאלסטו וויסן, איך בין גרייט נאכאמאל אריינצושיינען אין דיך איד. איך בין גרייט דא פאר דיך, איך וויל נאכאמאל אריינשטארן דיך, איך וויל נאכאמאל אריינברענגען צו דיך. און דאס געשעט יעדע חודש פון פריש, זאגט די אייבערשטער, לאמיר זיך טרעפן, לאמיר פארברענגען צוזאמען, איך גיי נאכאמאל אריינשיינען אין דיך, און איך בין גרייט צו גיין פארברענגען מיט דיך. און פאר דעם זאלסטו וויסן. אז דו ביסט מחליט דו גייסט אפשטופן די מיטינג ווייל דו האלטסט מ'דארף האבן עקסטער טעג, איך מאך מיט מיט דיך, ווילסט אפשטופן א יום כיפור פאר נאך א טאג, פיין, עס וועט יום כיפור זיין א טאג שפעטער, האסט צוגעלייגט נאך א טאג, האסט אוועקגענומען נאך א טאג, פסח וועט זיין א טאג פריער, פסח וועט זיין א טאג שפעטער, שביעית צו זיין פריער, שביעית צו זיין שפעטער. ווען עס קומט צו שבת, האב איך נישט אזא געדאנק, יא, ווען שבת קען איך זאגן, אה, איך בין נישט גרייט פאר זונטאג, מען וועט מאכן שבת וועט מען מאכן זונטאג, איך וויל אפשטופן שבת, נישטא אזא מושג. ראש חודש איז די איינציגסטע מאל וואס דער מענטש קען זאגן, איך שטופ עס אפ, בעסד איז אין טשארדזש, און זיי זאגן פיין, מ'עט עס אראפלייגן מיט נאך א טאג ווייטער, און די אייבישטער זאגט איך שטעל מיך צו צו דיך. דאס א מודיגע זאך וואס די אייבישטער לייגט אריין. עסטו פרעגן איין מינוט, היינטיגע צייטן, וואו זע איך היינט אזא סארט זאך? היינט די קידוש החודש געשעט מיטן קעלענדער. דאס מיינט צו זאגן, ס'איז א זייגער, אונז ווייסן ווען מ'קוקט אויפן קעלענדער. ווי ווייס איך היינט דעם זעלבן געדאנק, דער מיטינג, דער ווארעמקייט וואס דער אייבערשטער נעמט מיך אריין און ער רופט מיך, קום מיין קינד, לאמיר פארברענגען צוזאמען, לאמיר זיצן צוזאמען, ווי זעען מיר דאס היינט? אויף דעם דער מורא'דיגער געדאנק פון דעם איז יום טוב שני של גליות. אמאל א מענטש זיצט זיך יא, פסח נאך א טאג פסח, נאך א סדר, שביעות נאך א טאג, סוכות נאך א טאג, מען לייגט צו, ניין, זאלסט פארשטיין דער אייבערשטער זאגט דיך, געדענקסט אין די צייטן ווען ס'איז געווען א בית דין, איז געווען געווען בית דין הגדול איז געווען דארטן, מען האט מחליט געווען ווען ראש חודש זאל זיין, און לפי דעם האט מען מקדש געווען דעם חודש, איז האסטו געוואוסט אה מען גייט מאכן א מיטינג מיטן אייבערשטן מען גייט זיך טרעפן, איז יעדער האט זיך שוין געפרייט אה ווען איז עס היינט איז עס נעכטן, און מען האט אויסגערופן איז געווען א מודיגע זאך מען האט געזאגט פאר יעדעם איינעם, מה שאין כן היינט וואס איך קען נישט מאכן קיין חשבונות, זאגט דער אייבערשטער איך גיי דיר געבן יום טוב שיינער של גליות, ווייל געדענק זאלסטו וויסן באמת וואס דו מאכסט היינט ראש חודש, די סיבה פארוואס דו האסט צוויי טעג יום טוב, פארוואס דו האסט צוגעלייגט נאך א טאג יום טוב, איז דאך נאר ווייל דו ווייסט נישט ווען ראש חודש איז געווען, פארוואס ווייסטו נישט ווען ראש חודש איז געווען? ווייל ס'איז געווען אב ד בעסדן, סאו זאלסטו געדענקן אז די גאנצע זאך פארוואס דו האסט צווייטע יום טוב היינט איז ווייל אמאליגע צייטן האבן בעז ד געקענט מקדש זיין דעם חודש און זיי האבן אפגעמאכט ווען די מיטינג איז זיין מיטן אייבערשטן ווען מען וועט זיך טרעפן ווען מען וועט נאכאמאל צוזאמקומען ווען דער אייבערשטער האט אונז געזאגט איך וועל נאכאמאל אריינשיינען אין דיך פון פרישקייט און פאר דעם געב איך דיר יום טוב שיינער של גליות געדענק דו זיצט דא אויפן צווייטן טאג יום טוב ווייל ס'איז געווען א בעז ד הגדול וואס האט אייביג געהאט מחליט געווען היינט קען איך דאס נישט טון אבער איך וויל עס נישט אינגאנצן אוועקנעמען פון דיר איך וויל נישט זאלסט פארגעסן דערפון און וועגן דעם זאג איך דיר, הזהר במנהג אבותיכם, פארגעס נישט די חלק, דיין ראש חודש איז דא, מיר זאלן זיך טרעפן איינער מיטן צווייטן און פיש פארברענגען. און אויף דעם זאגט דער אייבערשטער זאלסטו וויסן, נאך א זאך גיי איך דיר זאגן, זאלסט גיין ברענגען א קרבן מוסף. וואס הייסט א מענטש ברענגט א קרבן מוסף? ראש חודש, א ספעציעלע קרבן אויף מוסף. די גמרא זאגט אונז וואס איז די קרבן מוסף, לכפר על מקדשי קדשיו שאין בו ידיעה לא בתחילה ולא בסוף. דער אייבערשטער זאגט זאלסטו וויסן, אמאל א מענטש גייט ארום מיט א פעקל אין זיך, דאס הייסט א מענטש גייט מיט א וויירוס וואס ער האט שוין לאנג פארגעסן דערפון, ער ווייסט נישט פון דעם, ער האט בכלל נישט געכאפט דאס איז א פראבלעם, אויף דעם זאגט דער אייבערשטער דו גיי ברענגען א קרבן מוסף, די קרבן מוסף איז מכפר אויף א קרבן, איז מכפר אויף א עבירה וואס דו ווייסט אפילו נישט דערפון. א מענטש וואס גייט ארום מיט לאגעזש, גייט ארום מיט בעגעזש, גייט ארום מיט זאכן וואס ליגט אויף זיין הארץ, וואס ער ווייסט ער וויל נישט ערפילן, שלעפט עס אים אראפ, ברוחנית, ער קען נישט וואקסן, ער קען נישט שטייגן. זאגט דער אייבערשטער, דו גיי ברענגען א קרבן מוסף, די קרבן מוסף איז מכפר פאר דיך, צו דו ווייסט יא צו דו ווייסט נישט, איים טעיקינג קעיר אוו יו, דו ביסט מיינס, אונז טרעפן מיר זיך היינט, איך וויל זאלסט קומען צו די מיטינג ריינערהייט, איך וויל זאלסט קענען פארברענגען צוזאמען, איך וויל אונז זאל מיר קענען ווערן נאנט נאכאמאל צוזאמען, איז איך אדער מחפה זיין? זאכן וואס דו ווייסט, דו ווייסט עס, טו מסדר זיין. אבער ס'איז דאך דא אזוי אסאך זאכן וואס דו האסט נישט קיין אהנונג דערפון. זאגט דער אייבישטער קומט דאך חודש, ליוו איט טו מי, איך העל עס מחפה זיין, איך העל זיך זארגן פאר די אלע זאכן, I'll take care פון די אלע סארט זאכן. און פאר דעם ברענגסטו א קרבן מוסף. דער גוי, ער פארשטייט בכלל נישט די גאנצע מושג פון א ראש חודש, ווייל ער גייט לפי די זון. די זון, היינט איז געווען נעכטן, היינט, מארגן איז מארגן, ס'הייסט, ס'איז אלעס איין זאך, די זון טוישט זיך נישט, ס'ווערט נישט קלענער, ס'ווערט נישט גרעסער, ס'איז איין זון, ס'איז די זעלבע סייקל, דרייט זיך איבער פון טאג צו טאג, גארנישט איז זיך נישט משתנה, ווייל נעכטן איז נעכטן, היינט איז היינט, ס'איז יעדן טאג איז א המשך פון נעכטן, ס'איז איין גרויסע פיקטשער. אונז כלל ישראל פארשטייען מיר ניין, אונז גייען מיר לפי די לבנה, ווייל דאס איז נישט איין גרויסע פיקטשער. יעדן טאג איז פאר זיך אליינס, און שפעציעל יעדע חודש איז א חודש פאר זיך אליינס. וואס דו האסט געטון לעצטע חודש איז אירעלעווענט פאר דעם חודש אינגאנצן, ס'האט קיין שום שייכות נישט. דאס איז געווען לעצטע חודש, יעצט גיימיר זיך טרעפן פון פריש, מיר הייבן נאכאמאל אן. די אייבערשטער ווייט דיך דיר זיין מחל, ביסט גרייט? קום, לאמיר נאכאמאל אנהייבן. לאמיר זיך טרעפן נאכאמאל. און דאס איז די איינציגסטע מצוה וואס דער פסוק זאגט אונז ווי דאס איז געשען, ווי איז די דיבור געשען, ווי האט די אייבערשטער גערעדט? בארץ מצרים. פארוואס דארף דער פסוק זאגן אז ס'איז געשען אין ארץ מצרים? תירוץ איז א מורא'דיגע יסודות'דיגע זאך. דער אייבערשטער זאגט פאר די איד, קום, מיר גייען זיך טרעפן נאכאמאל. זאגט די איד, הא, דו ווייסט וואס איך האב געטון דעם חודש? דו ווייסט ווער איך בין? דו ווייסט וואס טוט זיך אין מיין הארץ? דו ווייסט וואס פאר עוולות? דו ווייסט וואס פאר עבירות? דו ווייסט וואס פאר שמוץ? דו ווייסט, דו ווייסט וואו איך בין געווען? זאגט דער אייבערשטער, בארץ מצרים. איך רעד צו דיך, דו ביסט אין די שפל הטומאה. דו ביסט אין מ ט שער הטומאה. דו ביסט אויפן טיפסטע מצב גאנץ אונטן. ס'גייט מיר נישט אן. דארטן אונטן וויל איך דיך טרעפן, און פון דארטן וועל איך דיך ארויפנעמען. ווען איז דאס? ראש חודש. דיר מאכט נישט קיין חשבונות וואס איז געווען פריערדיגע חודש. דיר מאכט נישט קיין חשבונות ווי דו האסט אויסגעזען, ווי דיין אידישקייט שטייט, ווי דיין רוחניות שטייט, ווי דיין. ס'איז אירעלעווענט. דו ביסט אפילו בארץ מצרים ביסט גאנץ אונטן. קום, קום מיין טייער קינד. לאמיר זיך טרעפן פון פריש. ס'איז ראש חודש היינט. לאמיר זיך טרעפן. לאמיר פארברענגען צוזאמען. און לאז אפ די פאסט. וואס איז געווען איז געווען. און דאס גייט נישט נאר אויפן רחניות'דיגע חלק וואס דער מענטש זאגט וואס ס'איז געווען איז געווען כ'מאך נישט קיין חשבונות לאמיר פארגעסן, ס'גייט אויפן צרות וואס דער מענטש גייט מיט, א מענטש האט א פראבלעם און דער מענטש האט א דאגה און ער זעט ס'נישט דא וועג צו מסדר זיין דעם פראבלעם זאגט דער אייבערשטער ניין ניין ניין דאנט ווארי דאס איז געווען לעצטע חודש די מעשה איז שוין געענדיגט איך מאך דאך נייע זאכן א גאנצע צייט יעצט הייבט זיך אן א נייע חשבון ס'איז נייע זאכן ס'איז א נייע פרשה סאו ווען דו האסט געהאט דעם פראבלעם האסטו אנגעקוקט איך בין שוין אדורכגעגאנגען אלע עצות, איך האב שוין פרובירט, איך האב שוין געמאכט, איך האב שוין געטון, איך האב שוין געפרעגט, מען האט מיר געזאגט, יעדער האט אויפגעגעבן. יא, דאס איז געווען לעצטע חודש. יעצט זעמער פון פריש, דאס געהאט קופת ארונות אינמיטן, ס'האט זיך אנגעהויבן א נייע פרשה יעצט, יעצט זאגט דער אייבערשטער קום, קום, מיין טייער קינד, לאמיר פארברענגען צוזאמען, ס'איז קאנוויניענט היינט, אה נישט היינט, ווייסט וואס, לאמיר עס מאכן מארגן, יו טשוז, דיר זאגן מיר ווען, לאמיר פארברענגען, לאמיר זאגן צוזאמען, לאמיר עסן א סעודות ראש חודש צוזאמען, און דער איד קומט פארן אייבערשטן, ער זאגט צו אים, יעלה ויבוא, ויגיע, ויראה, און ער בעט צום באשעפער און ער זאגט אים, זכני ה' אלקינו בוא לטובה, פקדינו בוא לברכה, און ער זאגט פאר'ן טאטן, קוק, אונז האבן זיך געטראפן יעצט, אונז האבן פארברענגט צוזאמען, קום, לאמיר פארברענגען אויף א שיינעם אופן, לאמיר דא בעטן, לאמיר זיך צוזאמנעמען, און דאס איז דווקא א קינד וואס רעדט מיט'ן טאטן, קען ער זייער גוט בעטן פונעם טאטן, קוק אהער, איך בין דיין קינד, איך בעט דיך, אונז האבן זיך געטראפן יעצט, זיין דעס פליז מסדר פאר מיך, איך האב יענע יענע שוועריקייטן, צו ס'איז ברחניות, צו ס'איז בגשמיות, איך מלייד פון דעם, איך קען זיך נישט ארויסרייסן פון בעט אינדערפרי, איך קען זיך נישט מתגבר זיין אויף דעם פראבלעם, איך קען נישט, כ'האב נישט קיין וועג וואס איך שפיר איך האב די כוחות פאר דעם. זאגט דער אייבערשטער יא, דאס איז געווען פריערדיגע חודש, יעצט האט זיך אנגעהויבן א נייע חשבון, היינט איז א נייע חודש, ס'איז א נייע מיטינג, מ'טרעפט זיך פון פריש, און איך עלול אלעס מסדר זיין. רעדט א מודיגע שיינע מעשה, און די מעשה קומט פון ר' משה קאפיץ וואס איז געווען א איידעם ביי די מאנשעסטער שטיווע, ער פארציילט די מעשה, האט געזאגט אזוי, זיין זון איז א מגיד שיעור אין ירושלים, אין כ'ווייס נישט ירושלים ערגעץ אין ארץ ישראל איז ער מגיד שיעור דארטן, און ער האט געלערנט ער געבן א שיעור פאר בעלי בתים וואס זענען אזוי שוין סעמי ריטייערט, דאס מיינט צו זאגן אמעריקאנע אידן וואס האבן שוין געהאט א גוטע פרנסה, ס'איז זיי גוט געגאנגען, און זענען געגאנגען וואוינען קיין ארץ ישראל, זיך ריטייערן, זיי האבן נאר געארבעט אפאר שעה, כאילו איר ווייסט וואס איז געגאנגען גוט. זיי האבן שוין ווערן א בעסערע א בעסערע סטענדערט ווי מען זאגט און ער האט געגעבן א שיעור פאר זיי. איינמאל האבן זיי געענדיגט א מסכתא האבן זיי געמאכט א סיום צוזאמען און וויבאלד זיי זענען בעסערע מענטש זיי האלטן זיך כאילו פאר בעלי בתים און דאס האבן זיי מחליט געווען מען גייט ברענגען גוטע משקה גוטע טרינקען און עס איז געגאנגען אביסל צופיל און מען האט געטרינקען. שטעלט זיך אויף א יונגערמאן דארטן און ער זאגט פארן עולם איך וויל ענק דערציילען מיין מעשה

און ס'איז אדורכגעגאנגען מיינע טין יארן, און די צוואנציגערס האב איך זיך אריינגעלייגט אין ביזנעסעס, זאכן וואס מען האט נישט געמעגט טון, דראגס, איך ווייס נישט וועלכע סארט זאכן, און ס'איז מיר געגאנגען גוט, איך האב געהאט אסאך געלט, און איך האב געהאט קאנעקשאנס, איך האב געטון, איך האב געמאכט, איך האב געפילט איים אן טאפ אוו די ווארלד, מיך קען קיינער גארנישט טון, און איך געהאלטן איך בין איך. זיי האבן געהאט דארטן אפאר חברה וואס האבן געדארפט עפעס אדורכשלאגן עפעס א גרויסע דיל, און מען האט זיך געדארפט טרעפן אין א קאפי צוזאמען און אדורכשמועסן די גאנצע דיל, עס האט זיך אויסגעשטעלט די גאנצע זאך איז געווען א סטינג אפערעישאן פון fbi, און בשעת מעשה האט מען זיי געבאסט, און מען האט זיי, אים מיט צוויי גוים האט מען ארעסטירט דארטן. וואס טוט מען יעצט? ער איז געווען א יונגער, איך ווייס, א צוואנציגער, געלט האט ער געהאט, אבער ער איז געווארן ארעסטירט יעצט, וואס טוט ער דא איצט? עס איז געהאט דא דריי חברה, איין גוי, ער האט געזאגט אז ער האט פשוט סקיפט בעיל, ער איז פשוט אנטלאפן, איך האב נישט קיין אהנונג ווי ער איז געווארן, ווייסט נישט וואס איז געווארן פון אים, ער איז געגאנגען. געווען נאך איינער דארטן די צווייטע גוי ער האט געווארענט סטעיט עווידענס דאס הייסט ער האט הי טורנד אין אן יענעם דאס הייסט ער האט געזאגט איך וועל אויסזאגן אלע סודות און פאר דעם באקום איך א שוואכערע סענטענס האט מען אים דאס האט מען אים אריין גענומען צו יענע פראגראם בין איך געבליבן די לעצטע וואס איז געבליבן לעקיש קעלי מען האט אלעס געלייגט אויף מיין שולד און מען האט מיך דא מחייב געווען אז מען דארף דיך אריין נעמען אין משפט מיט די גאנצע מעשה און לכאורה האסטו באקומען טווענטי פייוו יערס אוו דזשעיל.

בין איך אריינגעגאנגען דארטן אין עפעס א רעסטוראנט און כ'האב מיך פשוט כ'האב מיך צעוויינט כ'בין געזעסן דארטן קומט צו מיך א מענטש און ער זעט מיך וויינען דארטן קומט ער מיר צו פון מיר און פרעגט מיר יונגערמאנטשיק בחור'ל כלי וואס איז סטארי וואס וויינסטו האב איך אים געזאגט אה וואס ווייסטו פון צרות פראבלעמען זאגט אים דוד זעסט די נאמבער דא אויפן האנט איך ווייס צו זאגן פון צרות לאמיר הערן וואס די מעשה איז געווען.

ככה, אזוי זאגט ער. דערציילט דער יונגערמאן, ס'איז געקומען צום צייט פון משפט, איך האב שוין געוואוסט דער לויער קומט שפעט, און איך קום אריין, וכך הווה, איך באקום א פאון קאל, ער איז געבליבן שטעקן אוט אוו טאון, זיין פליגער געווארן דילעיט, ער קומט נישט, אבער ער שיקט א צווייטן. פיין, ער שיקט א צווייטן, ווער קומט אריין? א בחור א צוואנציג יעריגער שנאפס קומט אריין און יעדער ווארט שוין וואס טוט זיך כאילו ווען ער קוקט אים אן צוואנציג יעריגער שנאפס איך האנדל דא מיט פינף און צוואנציג יאר תפיסה און וואס דער יונגער דער צוואנציג יעריגער שנאפס גייט מיר דא העלפן איך ווייס נישט אקעי ער גייט צו צום בענטש און הייבט אן צו רעדן זאגט ער די ערשטע פינף מינוט האב איך מיטגעהאלטן האב איך פארשטאנען וואס ער זאגט און שפעטער גייט ער אן פאר נאך א פינף און פופציג מינוט. א שעה האט ער גערעדט און אראפגעלייגט א דרשה אויף פאר פיי און פאר ווייזן און פאר מאושענס און פארוואס און פאר ווי און פאר ווען, איך האב נישט פארשטאנען קיין ווארט וואס ער האט נישט געזאגט, אבער וואס יא, איך האב געזען די דזשאדזש אז ער רעגט זיך, וואס רעדסטו פינף און פופציג, א שעה רעדסטו דארטן, כלומר ער קאכט אין זיך די דזשאדזש, און איך האב שוין געכאפט וואס טוט זיך דא, און ער ענדיגט זיין דרשה און די דזשאדזש זאגט פאר די פראסעקיוטער, פאר אזא קעיס ברענגסטו מיך?

ווי האסטו געוואוסט אז דער קומט נישט און ווי האסטו געוואוסט אז אז דו ליוו איט טו מי יא פון ווי איך ווייס דאס וועל איך נישט זאגן אבער דאס ווייס איך יא א מענטש טוט א טובה פאר א צווייטן יו או מי סאו איך בעט דיך גארנישט איך בעט דיך איין זאך איך בעט דיך פון יעצט און ווייטער קויף דיך א פער אויף תפילין איך בעט דיך איין זאך זאלסט פשוט לייגן תפילין יעדן טאג גארנישט מער נישט קיין שבת נישט קיין כשרות נישט קיין אידישקייט נישט קיין תורה גארנישט איין זאך בעט איך דיר איך בעט דיך טוה אן תפילין דעטס אלל איים אסקינג פון מיר ער זאגט איך בין איך דערציילט ער איך בין געגאנגען דארטן זוכן קויפן תפילין קיינער האט נישט געוואלט פארקויפן תפילין וואס איך זע אויס ווי א שייגעץ איך קויפן תפילין קיינער וויל נישט פארקויפן תפילין ביז איך האב געטראפן איינער זאגט מיר יא

וואס איז וויכטיג פאר אונז איז די מעשה איז ווען א קינד רעדט צום טאטן צו די קינד רעדט צום זיידן קענסטו רעדן אטע שטותים לאקשן ס'מאכט נישט אויס וואס דו רעדסט ס'מאכט נישט אויס ווי אזוי איך לייג יא אראפ גוט איך לייג נישט אראפ גוט איך טוה ס'איז נישט אינטערעסאנט ווייל מ'רעדט צום טאטן מ'רעדט צום משפחה מ'רעדט די שפראך איז אינגאנצן אנדערש. ווען דער מענטש פארשטייט, איך קום אריין צו ראש חודש, און איך ווייס איך גיי זיך טרעפן מיט'ן טאטן, איך פארברענג נאכאמאל א טאג מיט'ן טאטן, ער וויינט מיך, און איך בין אפילו אויף אזוי ווייט אז איך קען א שטיקל מחליט זיין ווען די מיטה גייט זיין צווישן אונז צוויי, זאגט, ווייסט דער מענטש, עס איז אירעלעווענט וואס, ווי און ווען, ס'איז מיין טאטע, איך פארלאזט מיך אויף מיין טאטע, ער האט מיך אינזין צו ס'איז בגשמיות צו ס'איז ברחנית, יעדע פעקל וואס איך מאך נאר מיט ווי איך האב מיין פראבלעם, ס'גייט נישט אן, איך האב א מיטינג, איך ווארט אויף ראש חודש, ראש חודש גיי איך זיך טרעפן מיטן טאטן, איך גיי כאפן א שמועס מיט אים, און איך גיי אים פשוט מסביר זיין, טאטי, איך לייד, איך האב א פראבלעם מיט דעם, איך האב סטרעס פון דעם, איך האב ענקזייעטי פון דעם, איך האב צרות פון דעם, איך לייד פון דעם, העלף מיך פליז! ווען די שמועס איז מיט א טאטע מיט א קינד צוזאמען, איז די גאנצע זאך נישט איך דארף פועל'ן, איך דארף מאכן, ס'איז גארנישט, ס'איז א שמועס צוזאמען, מיר פארברענגען צוזאמען. איז דאס די החודש לכם, דאס איז די ראש חודש וואס איז יעדע חודש האט מען נאך און נאכאמאל און נאכאמאל די אפערטוניטי, איז אז מען נעמט דעם ראש חודש און מען זאגט, אה, איך קען שוין נישט ווארטן ווען ראש חודש קומט, וואס עס קומט די צווייטן טאג פון יום טוב, אה, קוק איך פארשטיי איצט פארוואס דא א צווייטע טאג פון יום טוב, און די מענטש נעמט עס אריין אין זיך, פארשטייט ער, wow, וואס פאר אן אפערטוניטי וואס איך קען דא אריינכאפן. און דאס ענדיגט די פסוק דא, זאגט אונז ר' שניאור לכם לחדש האשנה, די יאר הייבט זיך אן מיט ניסן, א שיינע זומערדיגן טאג, ס'גייט אדורך א ווינטער, יא אמאל וועט עס אביסל טונקל אינמיטן, א מענטש מאכט מיט, א מענטש האט פראבלעמען, צו ס'איז שלום בית, צו ס'איז געזונט, צו ס'איז קינדער, צו ס'איז נחת, צו ס'איז רפיאות, וואס זאלן זיין די פראבלעמען, ס'גייט אמאל אדורך א ווינטער, און יעדע מענטש גייט אדורך א ווינטער, אבער זאלסטו וויסן, די סוף איז צוריק א שיינע טאג, ס'איז צוריק ענדיגט זיך ביי ניסן, ווייל די יאר הייבט זיך אן, יעדע רוחניות'דיגע זאך הייבט זיך אן ביי טאג, און ענדיגט זיך ביי טאג, אזוי מ'זעט למשל ביי קרבנות, יא, מ'איז מקריב קרבנות, נארמאל ביי אונזערע די לוח גייט אייביג די נאכט גייט ערשט און שפעטער קומט די טאג, ביי רוחניות איז פארקערט ערשט קומט די טאג, אזוי מ'זעט ביי קרבנות, מ'האט געשאכטן דעם קרבן ביי טאג, מ'קען עס עסן ביי טאג און ביינאכט, ווייל די טאג איז ערשט און שפעטער קומט די נאכט. און דאס זאגט דער אייבערשטער זאלסטו וויסן, ראשון ילחם חדש השנה, עס איז טאקע דער ערשטער, אבער די יאר הייבט זיך אן ליכטיג, די יאר ענדיגט זיך ליכטיג, אינמיטן איז דא אמאל א טונקלקייט, אינמיטן איז דא אמאל א ווינטער, עס איז זייער נארמאל עס זאל זיין א ווינטער, אבער זאלסטו וויסן, אין דעם ווינטער געב איך דיר גענוג צייט, נאכמאל און נאכמאל, צוועלף מאל א יאר געב איך דיך, צוועלף מאל וואס מען קען זיך טרעפן, צוועלף מאל וואס מען קען שמועסן צוזאמען, צוועלף מאל מען קען פארברענגען צוזאמען. ווען איך פארשטיי צום ראש חודש, איך קום שמועסן, איך קום פארברענגען, איך קום בעטן, יא, איך דארף האבן מיינע זאכן, דו ווייסט דאך איך דארף עס האבן, קיין מענטש זאל זיך נישט איינרעדן, איך דארף זיך מוטשען מיט פרנסה, איך דארף זיך מוטשען מיט דאס, וואס דער אייבערשטער וויל זאלסט דיך מוטשענען, ער וויל זאלסט האבן א געשמאקע לעבן, ער וויל זאלסט קענען פארברענגען, ער וויל זאלסט קענען אויפשטיין א בית נאמן, ער וויל זאלסט האבן ערליכע קינדער, ער וויל דו זאלסט קענען דינען דעם אייבערשטן, איז ווען מיין שפראך איז צו א קינד צו א טאטן, זאגט דער טאטע, אוודאי מיין טייער קינד, לאמיר דיך געבן וואס דו דארפסט האבן, לאמיר דיר געבן, לאמיר דיר משפיע זיין, לאמיר דיר העלפן, און דורך דעם ווען מען נוצט אויס דעם ראש חודש ריכטיג, אוודאי קען מען ניי פועל'ן און ניי ארויסנעמען און ניי ארויסגיין פון דעם ראש חודש און פארשטיין, אפילו וואס איז געווען איז געווען, ס'איז אירעלעווענט, די לבנה איז געווען גרויס, ס'איז געווארן קליין, דער מענטש איז געוואקסן, ער איז געפאלן, ער איז געווען, ס'איז גאנץ נארמאל, אמאל שטייגט מען, אמאל פאלט מען, ס'איז זייער נארמאל דאס. אבער יעצט הייב איך אן א נייע חודש, יעצט הייב איך אן א נייע פרשה, און דורך דעם וועסטו קענען רעדן צום טאטן און שמועסן צום טאטן, זאגן וואס דו דארפסט האבן, און אויספועל'ן א לעכטיגע גוטן חודש. און פאר דעם הייבט מען אן פרשת החודש, יעצט אנהייב יאר, זאלסטו וויסן, אין דעם גייט מען יעצט אריין. און נאך איין פרט וואס מען קען צולייגן איז, אז דער ערשטער רשי, רשי זאגט אין בראשית, בעצם האט מען געדארפט אנהייבן א חודש איז אלוקים, פארוואס? ווייל דער אייבערשטער זאגט, קוק, דאס איז אונזערע מיטונג, ווי הייב איך אן הייבן די תורה, וואס פאר בעסערע פלאץ איז דא אנצוהייבן די תורה, אויף אזא סארט פלאץ, קום א טיי קינד, לאמיר קומען צוזאמען, לאמיר פארברענגען צוזאמען, אנהייבן די תורה אזוי, אז די אייבישטער געוואלט מאכן זיכער אז יעדער איינער פארשטייט די היסטערי ווי מ'איז אנגעקומען צו די מצב, שטייט בראשית, נח, לך לך וואלט מען געמאכט אלע פרשות, אבער באמת וואלט די תורה געדארפט אנהייבן פון דא זאגן, די ערשטע זאך וואס איך טו דא, כ'קום אויפבויען א עם ישראל, איך קום אויפבויען א כלל ישראל, דו ביסט מיינע קינדער, איך האב דיך ליב, אונז גיימער פארברענגען צוזאמען, אונז גיימער שמועסן ווי א קינד צום טאטן.